21 the Chin Time zoh tu le ngai tu nan zatin nan kut kan in tlaih hna thawk chinnak kan thawk ṭhan la
Pyidawta kahdohnak ah sac ralkap nih an tlaihmi PDF pakhat cu a kutzung tan in mei an khanghnak ruak an hmuh. Kawlram ralzaam mipi a cohlangtu Mizoram hruaitu hna cungah upatnak le lunglawmhnak langhternak ah Chin TV Night Mizoram an tuah. Russia hriamngan kahnak cu Ukraine nih duhlonak, Palay myuhmahpalik sakhan le sac ralkap venhimnak motor kah an tong. Yangkung hmunkip khualtlawnnak airport cu sac nih an hon ṭhan cang. Pyidawta khuachung ah kahdohnak chuahter ti lo ding in Pyidawta khuachung um pastor fonhmi phu nih an nawl timi tlangtar an si la. Pyidawta kahdohnak ah sac ralkap nih an tlaihmi PDF pakhat cu a kutzung tan in mei an khangnak ruak an hmuh. Kale peng chung Pyidawta khua April ni hleithum ah tualchung hriamtlai phu hna le sac ralkap kar kahdohnak ah sac ralkap nih an tlaihmi Lalram Ngak'a kum kul le kum li cu a kutzung tanpiak le mei an khanghmi a ruak cu April ni hleiruk ah an hmuh tiah theih a si. PDF Kale Battalion hleihnih chung tel Lalramhngak aa ruak cu Pyidawta khua pawng Necia lo chungah an hmuh i a kutzung an tan, a ban zong nam in an tuk, a hmai cu a dum dih i meikhanghnak he an hmuh. Lalramhngak aa phu nih Sero U leikap a rami sac ralkap hna cu Pyidawta khua in nichuahlei ah hmunhma lak in an kah hna hnu ah An i zukphiak nain Pyidawta khua lei kap zongah sac ralkap an luh ruangah an i ṭhenṭhek dih i cuticun tleih a tong. Lalramhngak'a ruak cu April ni hlei sarih ah an vui. April ni hlei thum kahdohnak ah Kalay PDF lei kap ah pali an nunnak a liam. Kawlram ralzaam mipi a cohlangtu Mizoram hruaitu hna cungah upatnak le lunglawmhnak langhternak ah Chin TV Night Mizoram an tuah. India ram Mizoram ramkulh nih Kawlram ralzaam mipi an cohlan ruangah upatnak le lunglawmhnak langhternak in American hrambun Chin TV International hruainak in Chin TV Night Mizoram cu April ni thleiruk ah Lunghlai taktak in an tuah. Russia hriamngan kahnak cu Ukraine nih duhlonak, minung thisen luannak tampi kahdohnak thlahnih deng raumi ah Ukraine nih chuah chaklei khua pawl cu Russia hriamngan kahnak le thlanglei Mariupol sangpalawng dinhnak cu pehzul in kahdoh a timhchepmi ah Ukraine nawlngeitu hna nih duhlonak an chim. Mariupol khua cu a zapi ti deng tluk in ka huap khawh cang tiah Russia nih a chim. Chaklei cu Ukraine nih i kham in lehrulhnak an tuahmi ah an tei kho ti hna lo i Russia ralkap cu Donbas hmunhma lei ah mer in hmuitinhnak an tuah i an khuapi Kyiv telh in hmunkip in an i timhnak hmun pawl cu a langhlat kahnak in an tuah hna. Liamcia nili chungah nichuah chaklei Kyiv khua ah hriamngan kah ruangin minung hleiriat an thi i minung zakhatnak tlawm lo nih hliamhma an tuar, tiah Ukraine President Volodymyr Zelensky nih a chim. Thinphang a si ko, langhlat kahnak kuan pawl le hriamngan hna in minung umnak hmunhma ah hmuitinh a si. Minung hmuitinh in an kah hna, tiah a chim. Minung hmuitinh in an kah hna timi cu Russia nih a el hna bangin Ukraine nih a chimmi ramdaihnak ca ceihmainak pialtak in ṭih a nungmi sualnak pawl a tuah timi zong a el. Ukraine ah raltuk cawlcanghnak, venhimnak lak le ṭih a nungmi miphun dang huatnak tlaunak dingah a ṭhahlei khunmi raltuk cawnnak lawng ka tuah a si tiah Russia nih a chim. Nitlaklei bu le Ukraine nih cun Vladimir Putin nih a ruang um loin i huatnak phun in sual a tuah a si tiin an chim. Mariupol sangpalawng dinhnak ah Russia lei nih nichuah hlanah hriamthlak dingin a nawl hna nain ralkap chungtel nih an kah ṭhiamṭhiam ko rih tiah Ukraine vuanci Danny Shemel nih a chim. Khuapi hi ka sung rih lo tiah ABC thawngzamhnak i The Week caan hmannak ah a chim i cheukhat hmunhma cu Ukraine ralkap nih an huap rih ko tiah a chimchih. Donbas hmun i sangpalawng dinhnak i hman bikmi Mariupol khua lak khawhnak cu Russia duhmi nichuahlei i buchuah hmunhma le Thonghnih hleili lio i Russia nih lakmi Crimea hmunhma lei ah aa pe kho dingmi a si ruangah Russia ca cun raltuk teinak ti hnga a si lai tiah mizima in kan theih. Pale myohmah palik sakhan le sac ralkap venhimnak mawṭaw kah an tong. Sky ramṭhen zimmappin pale peng Myuhmah palik sakhan cu April ni hleiruk zan suimilam thlekhat hrawngah bom nganmi pahnih in an kah hna hnuah i kahdohnak a chuak tiah mizapi vengtu phu sinin theih a si. Cu bantuk ṭhiamṭhiam in April ni hleiruk zing suimilam pasarih hrawngah venhimnak lami sac ralkap motor pakhat le motorcycle pali cu Pale, Kankaw lamcung, Thengram lei zung pawngah mine pali in an kahdoh hna tiah theih a si. Zan ah shortei mine pahnih in palik sakhan cu kan kah i palik sakhan lei in an van kan kah ve. Tuzing zongah venhimnak lami motor mine in kan kahdoh. Fak cun a khawng deng hna lo. I kahdohnak tu chikkhatte a chuak i sac ralkap panga hliamhma an pu tiin kan theih tiah Dornett Nesi machia a thli in dohtu phu in nawlngeitu nih a chim. Palik sakhang kahdoh lioah sac ralkap a thimi le hliamhma tuarmi um le um lo kan thei lo nain venhimnak latu motor le motorcycle mai in kan kahdoh hna nakin sac ralkap le hliamhma tuar an um kong le

Aa khawngmi an um ti cu kan thei lo. Zinglei i mine in kah lio tu ah palik sakhan nih fehterning cun palik pakhat le ralkap pahnih hliam an tuar. Thih ding tiangin a fakmi hliamhma a si lo nain thinphang cu a si ko tiin a chim, tiah Palepeng mizapi vengtu phu chungtel nih a chim. March ni kul le ninga zongah Pale Myuh-mah palik sakhan le zungkip fonhnak hmun hriamngan in kah an tong tiah Mizzima in kan theih. Yangkung hmunkip khualtlawnnak airport cu sac nih an hon ṭhan cang. COVID-19 zawtnak a awt hnu in ramleng a chuak le a lutmi rikhiahpiak in khualtlawn a rak si. April ni hleiruk ah Yangkung hmunkip kalnak airport cu hon an si ṭhan cang tiah theih a si. Singapore vanlawng a hmasa bik ah Yangkung ah a vun ṭum tiah theih a si. Yangkung airport cu thonghnih pakul March thla khan COVID ruangah khar a rak si i April thla thonghnih kul le hnih ah an hon ṭhan. Asinain Kawlram a vun lut dingmi paoh cu Kuvitsi aa chunmi an si lai tiah sac lei nih an thanh. Cu pinah Kawlram i zawt tik i i thlop khawhnak catlap te zong i kenchih ding le Covid check hnu in suimilam kul le li chung hotel ah hngak ding a si lai. Kawlram ah Covid zawtnak ngeimi singruk le thonghra an si i mah chungah thonghleikua leng an nunnak a liam cang tiah sac cozah ngandamnak lei nih an chim. A luancia April ni hleiruk ah Covid ngei thermi minung hleiriat an um i rampi dihlak ah nuaih kul le nuaih hnih nih i khamnak sii an i chun cang. Pyidawta khuachung ah kahdohnak chuahter ti lo dingin Pyidawta khuachung um pastor fonhmi phu nih an nawl. Kale peng Pyidawta khuachung pastor kip fonhmi phu nih hmailei ahcun khuachung ah kahdohnak chuahter lo dingin an nawl hna tiah kan theih. Pyidawta Church Minister Fellowship phu ah Rev. Pastor Hlei Li nih April nihleinga ah khan tonbiaruahnak an ngeih hnu ah biachahnak an tuah i April nihleiruk ah cathanh an chuah hi a si. April nihleithum ah khan Pyidawta khuachung le pawngkam ah sac ralkap le tualchung hriamtlai tu hna karlak ah Kahdohnak a chuah ruangah khuami nu pakhat nunnak a liam pinah a vapa zong hliam a tuar tiah kan theih. Cu bantukin tonbiaruahnak le biachahnak an ngeihmi pakua chungin a biapi cemmi cu Pyidawta khua chung lampi ah ahohmanh lamkham lo ding. Hmailei ahcun Pyidawta khua cu raldohnak hmun ah tuah in kahdohnak tuah lo ding. Raldohnak he pehtlai in hmunhma laknak zongah hman ti lo ding in upatnak he kan in nawl hna tiah cathanh an chuah. Pyidawta kahdohnak ah PDF pali nunnak a liam pinah a dang paruk nih hliam an tuar tiah kan theih.